Agati, tena la koutou e nga reo, e nga mana, e nga waka o te motu, kua huri mai nei ano koutou kanohi ki runga i a matou i tenei haora, tenei ka mihi atu ki a koutou, Ā, ka tangihia hoki ō tātou tini mate. Koutou te hunga i mau i te kākahu talatala i ngā wiki tata nei, nā koutou i tangi, nā tātou i tangi. Ā, ko te kākahu rā tēnei i mahū mai i ō tātou mātua tūpuna, mahi nei i tāna nei mahi, e rere haere, nā, ko koutou i tēnā rā, i tēnā rā, ko wai rā ēnei āpōpō, nō reira haere koutou e ngā mate, ā, tukuna koutou kia hoki atu ki te kāinga tūturu i runga i te rangimārie, Ā, huri noa tātou te kanohi ora, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora, huihui mai anō tātou. Te ara. Ā, kia ora mai anō rā e tātou mā, ā, hoi nō, kua huihui mai anō tātou konei, kua hakamine mai anō tātou konei i tēnei wiki, me taku hari, nā te mea, taku whakarongo ki ā tātou kōrero i ngā marama kua pahure nei, i te tīmatanga mai, hanga tapipa tonu ana te ārero, engari, ka tae mai ki tēnei pito o. Tata tonu e, me whawhai koe ki me whawhai kē tātou e, e, mā wai e, ko wai hei kaikōrero i tēnā wā, i tēnā wā. Ki te ake hoki au e tai krapu mekemeke i muri nei, āni katoa, haere te tiki ka whakamau ai ki ō tātou ringaringa. Ā, he mea pai tērā, pai te rere haere o ngā kōrero i waenganui i a tātou. Ā, kia ātia, ko te kaupapa tuatahi, hei kōmirimiri mā tātou e pēnei ana, e rima mātou ngā tamariki a ō mātou mātua. Nā, kua mate a Pāpā. Ko Māmā e ora nei. Ka hei ia ki te kōrero mō te tuku i ana taonga kia wai mā i muri i a ia. Oh, kore kore. Ēngari, ka kōrero ki a ia me tuhi rawa e i mua i te aroaro o te rōia, kua rikarika hei tāna hara tēnā i te haka aro Māori. Me aha ahau? Nā, he will tēnei e kōreroti ana nei, nē? He aha tā tātou kupu o te kāinga nei mō te will, he wīra? He wīra. Kōrero wīra. Āe, tohutō ki runga, nē. He wīra. Well, horekau tēnei mate i pā mai ki ahau, nā te mea i ahu mai au i te tai whāmere tino rawa kore rawa atu, tino koa atu. Horekau kia rawa ōku mātua i waiho mai ki ngā tamariki, nē? Engari, hono, ko tae mai te pātai nei, me pēhea te āwhi nei te tangata nei? Ō kau kē tana māmā e hiahia ana kia tuhituhia ana hiahia, me pēhea te tuku i ana taonga i muri i tana matenga? Ahakoa, kua tatū kē i a ia, me tuku aua taonga ki a wai mā te hanga nei? Ka huri atu ki a koe i te tota e te rōia. Ā, e tika ana kia tīmata i te Ngāti Rehia, nē? Ā, i te rōia, i te rōia. Ā. Nō, i a au e whakarongo ana ki tēnei pātai i toko ake te whakaaro i roto i a au, he aha te take kāre ia e hiahia ana ki te tuhi i āna hiahia, nē? Pēnā e kaha ana ia ki te kī atu ki āna tamariki, ki tētahi tangata, āe e tuku atu ana tēnei taonga ki a koe, he aha te take kāre ia e hiahia ana ki te tuhi? I te mea, i, pēnā e mau ana au i taku pōtae rōia nei, ai e tika ana kia tuhi, kia, kia mārāma ai, ā, te iwi, ā, kia mārāma ai ō tamāriki e hanga pērā ana ōku, ō whakaaro mō tētahi taonga whenua Wāhi a Hāraini. Nā konā pea, mā reira pea, kāre tētahi wāhi raru ka puta, pēnā ka, ka mate koe. Āe, anei te wai e kitea nei ana. Ā, me tere rawa. Nā konā e moe ana te tangāta, e moe ana ngā tamariki, e hiahia ana koe ki te pērā. Kore raru e whakapau moni nei te nuinga o nga Maori mo te Taraipiunara te take i te mea i te whakawā nawaiti ra e tuhi nawaiti ra e tuhi no reira a horekau e te he horekau taku i te ko atu i te mohio ā, horekau mā te tuhi ka mana te kōrero. Whakawhānau mā te hopu ki te kāmera kē, nē? Ka te mate o tērā. Pēnei i, i taku whakarongo atu ki tērā, nē? E mōhio ana au, taku karani, wē, taku karani, e kore ia e haere ki te rata Pākehā. Ā, hei aha taku haere ki te rata, ki te kōrero mai ki ahau he aha taku mate, e mōhio ana ahau, nō reira ki te kī atu ki te Te, ki taku karani me haere koe ki te roia tuhi reta ai e mea ana ka waiho i te whare i mitimiti ki a moko e kore, ahakoa tana hiahia waiho mai ki ahau e kore pea ia e haka ai i te mea he Pakeha, he roia, he tera taha kahore ia e hiahia ana ki te pena. No reira, a, hei tona wa ka korero mai ia i wana korero ka tango au i taku waea, rikoata, ka hopu i wana korero. Ahakoa, tino matane te rawe ki tana karani, hei taku me mau mai to karani konei a te tae ware. Ae, ae, tika. Ki te hono tono tana uru mai ki roto i a ia, ki te awa ana kea. Ahakoa tena, ano ki a au, e whai mana tonu ana ranei tena i roto i te kooti i tenei rangi? He wira tena. Ka pehemehemea ka peni? Muha nei, pātene raruraru kē te o ngā iwi mahi pāmu nei o konei i mua, ko te, ko te matua e tuku ana i tana pāmu ki tētahi, ki tana tamaiti kotahi nahe i roto i ngā tamariki katoa, aini pea tekau kē wana tamariki, i tana kore e hiheke e riro tana pāmu i tētahi atu, aini pea ko taua tamaiti nei e aru ana i tērā mahi nei, i pau nei tana kākā katoa, tana ora katoa ki runga i taua mahi. Nō muri mai, Ka huri koaronge e te Kōti, he, nā te mea kāore i tika ki ērā atu o ngā tamariki. Nō reira, kei a koe rānei te tikanga, kei te, kei, kei te Kōti rānei te tikanga i te mutunga. Mēnā ka tuhituhi au aku taonga katoa, ka waihotia ki taku kōtiro, kāore ki ērā atu o aku tamariki, ka mana tērā, ka mate hau. O ka whai wāhi ērā atu tamariki te whawhai o te pāmura. Nē? Ka whai wāhi rātou. Te, te, a mātou pērā, e haere ki te kōti, ki te whawhai mō te whare i whakarerea mai ki tēnei, engari ka uh, totohengi atu e, e tētahi atu, e nāna kē te whare. Pī ki whakapau moni tērā, mm. ki te haere ki te kōti, kia ū ai ko te wira o te tangata nāna i tukutu whare. I pē te mutunga? Kōrero te whare. Kore kau i riro i taua kōtiro rā. I noho ki tā te wira e kōrero ai. Engari e hia, tari toru, whā pea o ngā wāhanga i haere mā te te kōti. Kia mana tonu ai ngā tuhinga o te rōia mō tērā. Engari, ko te tino hanga oho nei, hōhā nei, wēra momo āhuatanga, i te mea, I te wā o mua, mana te kōrero o te tangata. Mana te whakarongo o te tangata. Iāianei me tuhi mārika katahi anō ka mana, me te mōhio, e, kei kona te roanga atu o, o, o tēnā whakawā mehemea ka, ā, ka werongia mai, ka tautohengia mai e tētahi atu. Ahakoa ko tau kē. Koe tēnā koutou hōhā ki tēnei o. Ko huri ki te mahi wēnei mahi i te tuhi mautini na mateu me rana nei. Hore kaua he aha ke te mate o te korero penei i ta matou whānau i korero a tahi matou te po mimi ka riro i a koe te tokotoko ka riro i a koe ne me rana. E kōrero nge ana e wa tātou mātua, e wa tātou tūpuna i mua. Engari, nui atu taku ware ki a rātou i wā rātou taonga. Āe. Kei reira kei wāku kōrero e pā ana ki tēnei take. Mēnā, mēnā e mōhia ana au, he tangata, e tahi mea pai kei tētahi tangata, A mōhehe ana au, a tata tonu ana ki te mate, kua haere aku i te whare, ina mate koe, hehe ana au i tō kana. Pēnei te matengo o taku matua Jimmy Brown, tana tokotoko i roto i tana, tana, tana kāwhena, hau atu au, tonga mai te tokotoko, Na, te tokotoko o te kaumatua kei roto kei, kei taku hoa. Horekau e korero i, i, i te mea nui ngā tangata i reira horekau i Maia ki te tango mai te tokotoko. Haere a tau ki te tango mai te tokotoko. Engari a koe ko Maia. Oh, tino nui. Oh. Koe wena hoa. Atu ia i tana wera. Mena, mena ngako nui ana koe ki tetahi mea, na to matua. Nai. Me, me. Kua tino ko te ahua i mua ne. He tino tapu to te kupu a te tangata i mua. Pēnei ana me Te Taura Kukurani, i, nāku ia i tino tiaki i mua i tana matenga. Ā, wana tamariki ake, ka nui hoki to rātou kuare ki te ao Māori nei. Nā, i, i a Takukurani e takoto mai ana i tana moenga, ka mea ia, e, ki mua pu anō i wana tamariki, ka mate au ka riro ēnei taonga, ēnei pukapuka ki a Kingi. Nā, he tino tapu hoki to tērā kupu. Hei haka, ā, ko taku mahi hei haka kaha ake i tērā kī tauringa ana, i mātau ki a rātou, ā, i roto i te ao Māori kei te Māori tētahi tino kī taurangi nei, ē, ka mea mai rātou, ō, he ā taua kī taurangi, me ātou au, he pinky promise. Āe. Nā, takoto mai ana taku karaini, ā, me ātou au, he pinky promise ki a au, ka mate koe, ka riro katoa mai wēnei tāone i a au, nā, nā, kākata mātou, ā, kākata ana mātou, nā, ka pinky promise. Nā, kua mana te ara. Nā, kua mana te pikipoma, kua mana hoki te kupu. Kīhai hoki tētahi mea i tuhia, ana he mea i tatū i runga i te, i runga i te mōhioranga o te kaumātua nei ki ngā mea ka mahue mai. I te wā rā mātou pāmu i te kāinga, i pātai, o hau te mea mutunga i te pāmu, hau te Te tama ki muta ngai te miraka, kume kume i nga titi o nga kau, me nga mea mai taku papa ke au, e hoi na, e namu tau te mahi te pamu, i ena koe ma te mau te pamu, mea atu au, o rea kau e ena ki te kume kume nga titi o te kau. Na, ka riro ta, ta, ta matou pamu i taku tuakana te riri. Me, me pera te, te, me, me pērā te mahi, ngā mahi, well, a, a, a mātou i a ianei. Yeah. Hōti ke au te uh, mea tu ki wata ma kou tamariki ko, e, ina mate au, ngā, ngā kou taonga he he nau, kia hoko ngā e koutou, ka tuku ngā, ngā, ngā, ngā, ngā, ngā moni, ngā rawa, ki waku mokopuna. I konā kua pātau ki a koe, āe, e pai ana anō tēnā haka tau mō te pō mimi, nē? Te roa hoki ka rongo au i tēnā kōkiri. Mate anō i te hari. Engari, ko taku pātau ki a koe kia kaurua ki a koutou, ka rerekē tā koutou titiro mō te whenua, Pēnā i taku pātai, nā te mea he nui te raruraru o te takoto o ō tātou whenua i te kāinga nei, nā runga i te aha? Nā runga i tēnei momo tuku e kōrero nei tātou. Nā, ka mea ngā mātua kia ako i te whenua nei, ka haere katoa ngā tamariki ki te tāone, rapu oranga ai mō rātou, mahue mai ana tō aunty, tō uncle rānei, koia nahe tana mahi, ā, Tae noa kia waru tekau ana tau tana mahi he tuatua haere i nga perepere haere i nga tumatakuru i noho ma tonu ai, i ka tonu ai te ahi, ka o te kainga. Katahi ka mate wana tungane, wana tuahine, ka hoki mai nga tamariki, nga mokopuna ranei ā, ērā atu o ngā tamariki e kūware kē ana ki ēnā ōhākī i waihotia mai he aha te hua, maringi ana te toto. Kāore rānei tēnei āhuatanga i pā ki a koutou? Tino pā ki ahau me tōku whānau. Kua hokihoki mai ngā whanaunga i āianei nā, E totohe ana, nō tātou katoa te whenua nei. Ka rerekē tā koutou titiro mehemea he whenua, me āta wīra mārika? Hore kau wērā mea i pā ki tā mātou whānau. Engari, wētahi, tētahi taha o tā mātou whānau i pērā. Engari, te, te mea tika o taku matua i te hakatikatika ai tāna whānau, i te moa i te te haerenga i te hanga, mm. te kōrero mo te whānau o te tahi. Koe te rako te take e noho uh, hakae nei mātou ki ngā tikanga o taku aku, uh, o taku pāpā ki a mātou, nāna mātou i kōrero, mm. ka hakae katoa mātou, e mohio katoa nā wā mātou tamariki, wā mātou tamariki mokopuna, Te pāmu, kei te, kei tā taku tuakana, nā te tuka. Ngā rīhore kau e, e pāpāhi ana i a mā, i a rātou ki te hoki atu ki reira, ki te hala nei, ki te noho, ā, ki te, ki te patu kau poaka o rani mō rātou me nehehena rātou. Koe tēnā ko te tino tikanga tawhito i tupu ake au e, e, e, e koinei ko wērā mahi. Nō te Paitena o te whai whenua, o te iwi whai whenua. Tēnā me te Paitena o te huianga ki te mira kakau, o riro ki te tahi atu. Ari, kei tērā whānau mena, kei tērā whānau wēnā āhuatanga e mohe nau, e raruraru kei roto i wētahi o wā tātou whānau pāna ki ngā whenua. Pēti ngā mea haere ana ki tāwāhi ka hoki mai, ka mea, oh, nā, e whai hē ana au ki konei. Koe wēnā ko ngā, ngā, ngā pōraru kei roto i wēnā āhuatanga. He mea ka tini, nā, pē, pēnei i au nei, ā, kore waku tamariki, waku mokopuna, ko te whawhai mō taua take i tēnā, e kona au i mua te taku matenga ki te haka tikatika i a rātou i roto i wā rātou te haka. Te tai kōrero i rongo ai e hau, i hanga, i hanga ongaonga ai au, i roto i tēnei raruraru i pā mai ki ngā whānau o te kāinga nei, i pēnei nā, ko ngā kaumātua nā rātou e nā hakaritenga, kua mate rātou. Kua kau kē whai mana ana ā rātou hakaritenga i waenganui i a tātou i a ianei. Kua kau kē au e mōhio ki ēnā kaumātua e kōrero nei koa nei. Nō hari i te mea e hakahea nei ō kōrero, te hanga nei nā te mōhio o tō pāpā, nā te mōhio o tō whānau, me pēhea te tiaki i a koutou anō i tika ai. Engari ko ētahi o ngā whānau nei, hō, e homa, whawhai mārika te tuakana e teina, puta tahi, kurukuru ana, mō te whenua te take. Ia, ia. Engari ko tērā te mea nui nei, me whakarite, e pērā mātou me tā mātou māmā, i whakariteritengia ngā āhuatanga mōna, mō ngā whenua, kōrero nei mō ngā whenua, i mua i tana matenga. Ka whakatūngia e mātou ngā kaupapa e tae ai, mutunga, mutunga mai, ko te whare me rua eka pea i te whare, Ko te papakāinga. Nā, ahakoa ko wai te mea e hoki mai, e taea e rātou te hoki mai ki te noho i runga i tērā whenua. Engari, ka tae, ka tae ki te tae o mātou mōhio nei, ka tangongia mai e ia tāna whenua mō tōna ake whānau, nei tēnei wā tonu, āhua raruraru ana ki hea te te whare o tana kōtiro tū ai, i te mea nā Mātou i tono me hoki mai ki runga i te whenua. Koia tērā te take i wehe pēnei, i whakatū pēneingia ai te whenua kia whai nohonga, wētahi o ā Mātou whenua kei roto i te whenua rāhui, wētahi he rerekē ngā āhuatanga, engari te wāhanga, he wāhanga hei whakatū Kia tū ai ngā whare o ngā tāngata hiahia whare. Nei oti tērā i a mātou, wētahi wāhanga i turea, wētahi wāhanga me āta whakaae ā-whānau nei mātou kia ū ki te kaupapa i runga i tā mātou. Tā mātou whakahoki mai wā mātou whenua mahingia ki roto i whenua Pākehā, āta haere mātou i te whakahoki kia whenua Māori me te mōhio ka kōrero pērā, ooh, wāini kua puta mai ngā whanaunga, ka mea atu kia mātou ki ngā whanaunga, hoki mai ki tēnei wāhanga o te whenua, kua wātea atu, pai ana. Ko wētahi atu, haere mai te, me haere mai, tērā, tērā, tērā whakatauki, nē, e kore papa tō te whenua, ina kore takahia. Nō reira, te hunga haere tāone nei, ka kore mōhio ki ngā kōrero me ngā whenua, ā, engari i, i te āhuatanga tērā o tā mātou whaea, ka tiaki tonungia he wāhanga kia whai wāhi ai rātou kia kōrero mō tā rātou hunga kāinga, mō tā rātou tangata whenua. Kei konei tonu. Taonga nei, matenga atu, He mea tēnei ā whānau, they're tā mātou whānau. Ka mate atu tā mātou māmā, haria mai wana taonga katoa ki roto i te rūma noho, i kona mātou mehemea nāu tērā pounamu i hoatu ki a ia, whakahokia mai te pounamu ki a koe and māu e hoatu ki tētahi atu. Ngā taonga katoa e pērā nei mātou i roto i wā mātou ake mate. Kia, kia whiwhi taonga ai te katoa, mokopuna atu, Kaihana atu hei manatunga mo tira mate. Atawhai, tena whakaaro na e tautoko ana whai, pera hoki ana ta matou whenua i te wa i mate nga mātua o toku koroua, a ko te whare i tupu ai ratou, he piiki wahanga, ana i whakawehewehea kia hohoua i te rongo i waenganui i nga tamariki katoa, a i hanga Kia waru ngā whare o runga mai i tēnā whenua mō te whānau. Waihoki he papa tākaro mā ngā tamariki. Engari he wāhi haumaru kia noho kotahi ai te whānau i runga i tō rātou ake whenua. He iti iho hoki te rēti mō te noho ki ēnā whare, he whare hou, Āe, ki au nei ka pakari ake te wairua, te noho a te whānau mēnā ka pēnā te āhuatanga, ka whakaae i runga i te wairua pai. Pai anō tēnā. I roto i taku whānau, kua kōrero ngā tarahiti kia wāwāhi i te whenua, Nē? Engari e mōhio ana ki te wāwāhi i te whenua, ana, nā, ko konā tō whenua, ko konā tō whenua, nā, hoinā anō te rahi ka pēnei. Pēhea te tū whare he pau noa iho ki ia tangata. Ā, nō reira, iāianei me hakae ngā tarihiti katoa, mehemea e hiahia ana te tangata ki te hakatū whare ki te whenua. Ā, e hanga, e hiamo ana au, ko, ki taku taha kaunihera, E harikoa ana ahau kua mana anō te ture Rēti Whenua Māori hou, i te mea he nama nui e noho ana ki tō mātou whenua, 16 mano tāra te nama e noho ana ki runga i tērā ā-rēti nei, mōhio ana ahau i roto i tēnei ture hou, Ka kokoringia tērā. Engari, koi, koia taku hari, ko taku āwangawanga pea, oh, nā, ngā uri tekau mano, nō rātou te whenua i te kāinga, katoa mai, ka, katoa mai mātou, ka hiahia i te whenua i āianei kua, kua haka koringia tērā nama nui e noho ana ā-rēti nei ki te whenua, e ō, e tūpato. Ā, ka kore. Hoki, hoki mai ngā whanaunga. Ka mutu, tū nō raruraru nui, Mō te taraihi tī te take. He tī koe wēnei ngā mahi ki ahau mō ngā tāngata mahi i roto i te ture. Āta whiriwhiringia te ture Māori because ka hakatūngia ko ngā taraihi tī ki runga i ngā whenua Māori, kāore taraihi tī ki runga i te whenua rāhui, wērā momo mea katoa, ka hē katoa ngā whakaaro Māori, ka kore e taea te ngā mea Ā, ahakoa runga te papa kāinga, me haere anō koe mā te Kōti Whenua Māori e āe mai kia tangongia mai tērā e hia nei, eka, kotahi eka pea, hei, hei nohonga, and then ka raru ki ngā ture o te, o te Kaunihera, mehemea ia ka homaingia ngā permits, wēra mea katoa. I te, he maha ngā tāngata kore whare, mehemea tukungia ana kia mahi ki runga i whenua Māori,

Te, nā, tēnei mea te, tātou te Māori, tō tātou nei whai rawa, me, me tika ana tērā kōrero, he whenua. Mm. Ehara kei i ngā taonga Pākehā nei. Ka pai, ka pai. Pēnei a kōrero, taonga ana tātou hei tuku iho ki o, ki a tātou uri muri a tātou, i kōrero whenua ki ana tātou, te nuinga o tātou. Yeah. Yeah. Ka pēhea a Ngāti Rēhia ki Tāmaki Makaurau? e, mea, mea, Tō whare me tō koata eka, aini pea me wāwāhi kē, nā, ki a koe te whare mimi, ki a koe te kīngi. Ka waima, ka whai rawa rawa atu te tangata i Tāmaki ka koata eka. Koata eka, ko Mimi nei kei te tangata nei. Ka pai, kia ora tātou. E take anō. Taku hari tēnei ki tā tātou mahi i konei. Ōrako kē, kōpakitia ana ngā kōrero mō te tae take ki roto i te rima miniti noa iho nei, nē? Nā, hoi nō te mea ka oti e rakuraku noa iho. E hihia ana ki te waipiro mō taku huritau 21. Nā rā mai. I te tatari ia kia tae mai tērā tātou. Engari, horakau aku mātua e hakai ana, e tūpato ana ki te haurangi. Hei tā rāua, pai noa iho te haere ki te tāone i muri i te huritau. Nōku te huritau, kei au te tikanga nē? Ooh, nē? Tēnā kore nei. Ooh, ka whai kōrero. Whāia ngā kupu, ngā tohutohu a ngā mātua. E mohia ana rātou me pēhea te tiaki i te hauora, te oranga, Ko tōna oranga, te tamaiti nei, tōna oranga kei te tihi ō rāua whakaaro, nō reira whāia ngā kupu tohutohu a ngā mātua. Mōhio ana rātou, e pai ana whai hoki ōku tohutohu, ana he rā hau i te wā o taku rā whānau, kāre au i inu waipiro, ana he rā, ia, whāia ngā tohutohu o ngā mātua. Koe nano iho, ira kati. Ira kati. Whū, haurangi pai ahau i te pūhuri tau rua tekau mā tahi. Mahara ana te hāwhi o taua pō. Tēnā pea ko taku, ko aku kupu akiaki ki tēnei whanaunga, kua tono mai tēnei pātai. Ki te hiahia koe ki te inu, he aha te take e hiahia nei koe ki te inu? Kia Harihari pai kē atu tō pōhuritau, ā, e mōhio ana koe ka inu ō kahi, he aha te tino take? Ko reira pea koe e, e mōhio ai ki te haka utu pai. Mehemea mō tō kaha he inu, ki te mea i hiahia noa iho ana koe ki te inu ki te taha o ō whanaunga, hau hoki. Mā reira pea koe e kitea. Ka whiti ake te take haka nuingia nei te 21. He ture Pākehā tērā. Ko tērā tā rātou tohu ki ahau, kia 40 rā anō koe ka tae noa koe ka āhei ka tū tangata i roto te ao Māori. Mā 40. Oh wī. He īhuhu pē tonu tēnei. Tamaiti tonu tēnei tangata. Tamaiti tonu tēnei. Kāre ia e mōhio ana, me kīngi.

He aru wahine te take. Ka pai, ka pai. Nō reira, me, Aorangi raro. nō reira, me Aorangi moe raro. ngā mātua nei ki te Hale, puta nena. atu ia, ki te puta atu ia ki te tango. Hono tana mai, he haurangi pai, he aru wahine, he tukituki tāngata raini. Nā. He pai kē atu pea tana noho ki raro i te marumaru o ana mātua, ki Kia ora. konā kē inu waipiro ai.

You know, ko te mate kē i konei, anyways. Kōrero e koro. Kua, ka rua tekau mā tahi te, te tangata, ko tohunga kē ia ki tēnei waipiro i te kainga nei. Ko timata noa atu tana inu haere i te waipiro. Ahau, ahau ake, ka rua tekau, no, ka rua tekau oku tau, ka mutu noa atu taku inu waipiro. I te mea i timata kē i taku tamarikitanga. Nā. Ā, he mea heke iho tērā i roto i taku, uh. Whakapaparanga. Ahatia he mea kikino mariko tēnā, he kōrero pono tēnei, taku hakatupuranga katoa i hakanuia ki te inu waipiro. Ka rua tekau oku tau, ā, kua mōhio noa atu au me pēhea te inu rama, me pēhea te momi aharaini. Must be nei te koroke nei. E noho nei ki tāwāhi kē i te mea nō te kāinga nei. Tōku nei huritau rua tekau mā tahi, nō te mutunga o taua pō ka, nō te rā kē i muri mai, ka mārama ahau ko tērā hui e hara kē mōku, e mō ngā iwi kē ko rātou e totohe ana kia tū taua hui hei haurangitanga mā rātou. Nō, nō, nō. Engari, i tū paku au i roto i te kaupapa o te yard glass. Mm, ah, ai. Te Ari. Ari tonu nei tēnā tikanga. Ai. Ne, e a koe tēnā ko taku pāteke ako pēnā haere tonu ana. Nā, te tangata wāhi i tare tangata pēnei au nei i te noi noi noi ono te puku kia mōhio kai te e hia ke haerenga ki te wharemu, e hia ke ruakitanga ne, tai anō ka pau tau pai, ne? Ka, kato, ki ai pau katoa i au i te inumanga kotahi. Mm. O koe era ko ngā kaupapa i au e,

Ia. Calabash i aua wā rā. Tahi, tekau mā tahi o kou tau, ka hori tau i te rā o te Kirihimete, tahi wiki e kairama ana te mahi, te mahi, te kairama i te kāinga i waenga nei i ngā kou mātua, e au e tamariki ana. Tahi wiki e kairama ana, tā taku huri tau. Mutu, a nini pai te matenga mo te tahi marama. Nani, i reira waku mātua, ngā kaumātua, katoa i reira ki te haka nui i taku rā. He mea, ngā tāngata i tae mai ki taku huritau, kaumātua katoa. Kaumātua katoa, ko aku tuakana teina, ngā mea tapu. I aua tōrita? I te whare, te matu whare, te whāmu. Utu, te tau mua atu i tērā, mate taku māmā. Ka mea taku pāpā, me whakatūngia tō huritau i te kāinga. Tahi wiki mātou kai rama. Ko tātake au te. 31, ka mutu te kai, kai rama. Mutu te kai rama. Awa, e, e mea ana, e rawe ana ki te haka aro whāmoe. Tēnā pea me haka tū e tātou he tikanga Māori tūturu haka nui i ngā huringa tau o ā tātou. I te tatari mō te 21, e āke tātou e tatari nei mō te 21. Tērā he mea, he āhuatanga. E āke te tikanga o ā Māori. Horekau te 21. Nō, horekau e tikanga mō tērā. Ko te 21, ka tae noa koe ka whiwhi tō Raiana, tae noa koe ka whiwhi ngā mea i roto i te ao Pākehā. Kātahi ka huri atu tātou i te mea, he mea pai te pāti. Ko Hakanuia, te tangata. Kai pai kia whakairongia e taonga. Kare ia e maha ra i te haurangi ia mo te wiki katoa i nga. Etahi wiki haurangi pea te tangata e moe. I taku whanau ka tino Hakanuia pena ko kore ano koe e whai tamariki. Pena ko whai tamariki, oh na, no. Tōku ake whānau, tōku ake whānau, e Annie Tupake, haere mai ki Kaikohe nei i kura ai me wēra momo mea, kore, kore rawa e whakaae kia, kia kaipia, kia momi, kia wēra mea katoa, ā, a tekau mā waru tau, ka haurangi rātou katoa, i a, i a mea o rātou, a Tukahama, ā, me wā rātou hoa. I roto i tērā, Kia hau ake, mehemea i tika wāku tohutohu katoa ki a rātou, e kore e haere ki te ruku atu ki tērā momo mea. Tae ki te 18 tau, ka haere mai rātou me wā rātou hoa ki tā mātou kāinga ki reira haurangi ai, ā muri atu, nā, ko koe, kei a koe tāu ao mō wērā momo mea. I whakamārama kē koe ki a rātou ngā āhuatanga o tērā mahi i mua i te mahi? Ahakoa te moe wahine, aku tamaiti, tekau mā rua tau, ka mea au, Kaua koutou e haere te moe wahine, kaua eke wahine, ā, kia mutu, kia tika rānō te wā. Momoga raho mō ēnā, mō ēnā tamaiti. I te tukunga, tāhi ka tae mai. Tekau mā, mea au, kaua rawa, ahakoa, Te, te hiahia i te mea e papaoro ana nga hormones i tera wa, he nui nga kotiro Maori kua hapu i te tamaiti Maori, ka oma nga tamaiti i kore tiaki wa ratou blinket pepi, tau, mea te au ki waku tamaiti rawa au hiahina kia pera ratou, noho tapu, a. Tētahi rā, tekau mā ono pea wā rātou tau, ka haere mai. Nō, pēnei mai ana ki au. Mēnā mātou te negotiate. Kei te whakaiti o te, te, e, kia tae ki te tekau mā whitu ka whai, a, whai au ki au. Te āwha, tae ki a tā, tekau mā whitu, ko taua kawa e moenga tō wahine. Ā, kia whai whakaaro rānō. Ā, roa ana hoki ua tau. Ka mutu a koe nei, 21 ngi ana koe i nga tau ka toki. Nga tau. Ma te runga tino la, ko ta matou ano hoki ai, ko te kaupapa Maori, tiakingia nga whakapapa, tiakingia to tau ake tinana kia ora ai te whakapapa.

Ko Koni atu ia enei aku tau i te wha tekau. Ki taku hakaaro ko tau ki waenganui taku oranga. E titiro ana au ki te rua tekau tau kei mua, i a au. Mena he aha rane te mahi e hia ana au maku. Me pene taku korero e hia ana au ki te haka rere i taku mahi i tenei wa. Hoi, horakau taku wahine e tino pai ana na te mea tamariki wa maua. Ko te mahi hakaaro nei au e hia ana au ki te hoki ki te kura, ki te ako i te mahi Haka haere rorohiko. Hako kahore aku mātauranga ki taua māmio. Tako aroha. Ko Mohi koe e kata nei. E kata ki ana kahore he mātauranga o te tangata nei ki taua mahi. Engari ko te hakarere i tana oranga mo tana whanau i tenei wa kia aru ai i tetahi mahi Ā te mutunga mai o tana kūare ki taua mahi. Kia ātia. Taku aroha e hoa. Ā, i te mahi, ā, ahakoa kāore aku mātauranga ki taua mahi i tēnei wā, he mea pai rānei te peke waka i waenganui i te awa? Ā. Ka te kaukau. Ā, tēnei tonu aroha ki a te Pita Panaurele. Ā, nāna tēnei raruraru i tono mai. Ā. Hei whiriwhiri mā tātou. Haora kau e raruraru nē. Me rapu koe me aru koe i te mea e hari ai koe. Nā, ko te hua ka puta mai tērā, ka haru katoa hoki ko ngā tāngata e noho tahi ana ki a koe, ko tō whānau tērā. E kore pea e puta pērā i te tau tuatahi, i roto rānei i te wā poto, engari, mehemea ko ēpū tērā ko te hiahia kei roto i tō ngākau, ā te roanga atu, ka pērā. Ko tāku tērā. He aha wā koutou? Tautoko. Āe. Ka mutu i āianei, nē? Mehemea ka hore anō ia kia whai atu i tētahi ara whare wānanga, ā, he pūtea te, te haere, nē? I te kāwanatanga ki te mahi, ki te ako, ki te whai atu i wērā huarahi. Me te tapu. He karahipi ā-iwi, he aha atu raini hei tautoko ā-pūtea i tana whānau, i a ia e rapu ana i tana ara. me te tiaki, he moni hei tiaki tana whānau, koia. Ētahi karahipi, āe, mēnā ka panoni koe i tō ara mahi, ā, ka utua e koe te karahipi nei, ā, ki te whai i tērā tūmomo ara, pērā ki ngā mahi whakaako, ā, he tūmomo karahipi e tautoko ai i a koe, e utu ai te moni ka utua e tō mahi. Āe, tika tonu rā te teaching there, nē, ko tāku kē ki tēnei nā, Na, whai atu ko koe hei kaiako rorohiko, ana, tona whitu rau tāra ia wiki, nē? Whitu rau rima tekau, āe. Ka utua hoki ngā nama mō te ako, mō te taha ki te ako. Anei ngā links mō ēnei karakia. Whai tukutuku. Wē, wē, wē, ira teachNZ, ira kau, ira NZ, nā. Hoatu. Engari tautoko ana, tahina he te hīkoitanga i roto i tēnei ao, whāia tō ake hiahia. Engari whakaritea tō whare, i mua i tērā, kei noho hei papa tō whānau, tiaki ngā tamāriki, tō wahine, mea nui tēnā, ā, kātahi ka whai i tō ake hiahia. Nā te taupatupatu kē ana wēnā hākaro. E mea ana koe e whāia te iti kahurangi, he ātera kōrero kei tō ngākau, engari i tētahi taha e mea ana koe e tiaki ana te whānau me ngā tamariki, haere pea kore taenga me e rua i te wā kotahi. Ki taku hakapae koe tēnei ko te raruraru nei, e āwangawanga nei kei whara te ora o ana tamariki.

Aini pea mahi ana hoki tana waeine ne. Ae. Ae kare. Kia pono kua kua hakatauiratia ketia tenei e taku papa a ko rima tekau tau te kaumātua i a nei e rua tau ki muri a he kai pukaha ia ne he engineer a nui ano ana mahi i a Ahitereiria a tekau tau ki reira na ka haua hoki Ka ringi mai ia ki ahau, ka mea mai, E hakarērea ana taku mahi e hoki ana au ki te kāinga. Ka, ko te aha koe? Haua hoki ko te hī ika me te, haua, tupu rākau. Koia tana mahi. Haka taha i tana mahi ki Ahitereiria i hoki mai ki konei, ā, i, i hokona atu te whare, ā, te whare nō tōku whānau, ā, Na, ko te pūtea o taua whare hei whāngai i te whānau. Ana, ko, ko tana mahi ia rā i āinei, ko te hī ika, ko te haka tō tupu, ana, e harikoa katoa nei ia. He penapena pūtea te mahi i mua, koinā te whakarite? Oh, ko, ko te painga, ko te pai o, i roto i taku whānau, ko te pūtea o te hokotanga atu o te whare, I hakamahi hei hoko i te whare horoi kākou i konei i te kaikohekohe, nō reira he pūtea hei tautoko i te whānau i a au nei. Engari te taha ki te whakapau kaha ki te mahi, ko tana mahi he hī ika. Ia rā, ia rā, kua rima tekau tau te kaumātua. Ko tāna, e kore ia e mahi mō te mēne anō. Ko te mea o roto tenei me taku rawe kia mohio e koe, ko Hau tēra i mahi tenei mahi. Haere au e te wā tamariki tonu ana, e toru aku tamariki i raro e nei te tau rima ngā tau, ka haere au ki te ako hei kaiako mai i taku rau. Raro i te rima tau mehemea. Raro i te rima, e toru aku tamariki, ngā mea ko kaumātua kē atu, i noho tahi ki taku tāne. Pīki, ka kōrero kinongi ahau e tōku whānau, e ōku whaea, e tōku māmā ake, me waia mai ngā tamariki, nā ko riro kē mā tō tāne e horoi ngā kākahu o ngā pēpi wēra mea, atua pai mutu a te mārama. Engari he rerekē mehemea ko te wahine ka wehe atu ki te rapu mahi mōna, so i tērā wā ko tāku mahi kei roto kē i te hauora, Ka, ka kaha mātou ki te reo Māori, ka haere au hei ako, hei kaiako mō te toru tau, horekau, he moni horekau, kia koe au pātai nei mō ngā, mō ngā karahipi nei, tau ngā, tētahi wikene kua hoki mai au ki te kāinga, tētahi atu kua haere au ki te agency nursing, mō te, kia whai moni e mātou, mō te haere, te utu i te kōhanga me tōku haere kia whai tohu au. Engari, Ina mehemea ko te tāne e mahia nei tērā, ka arohangea he pēke rawa i a haere ana me wana tamariki te pūrongo i te mea nei, ka noho mai wana tamariki mā tana wahine e tiaki te hanga nei. Me au whai wahine ka pai tērā ki a au, ka wahine mā rātou e tiaki. Nō reira, ko hau te tīno tautoko, ina haere ana koe i runga i tēnei huarahi horekau e tika ana ki a koe, Haere rapua te, te tō momoea kia tutuki. E taea ana. E taea, e, e taea. Especially rā mena he wahine. Ai, Ai, wa ko taku ka ka rima nga wa ko tamariki hoki mai, ka noho i te kāinga haere te kura, nā ko māua ko Tūkāhi hoki mai ki, ki te, ko au te kaiako i Kaikohe nei.

Ko e roto i o mahi ne. Na hei. E ko koe te tangata rongonui runga i te reo irirangi e runga i a Pukamate ia ne na. Mo ana we hara ke na i tena mahi i mua. No no no hara i te mea i heuheu ki te mahi tera mahi i te mea tae ki te kaumātua tanga koe tena ko nga mahi tika mo te kaumate noho turu karatete i nga ngutu. Koutou te hunga rukau mārama nei a te karatete, ā, e hakarongo ki a Ngāti Hine FM. Tēnā pea ka mau i a koe te tikanga o te rakupu. Ō, ki a Eti, e tātou mā, ka nui rā tēnei mō tēnei wiki. E kore e mutu te mihi ki a koutou, ki a koutou katoa noa kei te hunga e mātakitaki mai ana e te kāinga, Koina me kōpani ake tātou i tā tātou kaupapa i runga i ētahi kupu manaaki a koutou, kia piki i te kaha te ora me te māramatanga ki tēnā, ki tēnā o tātou, tae noa ki te wā ka tūtaki mai ana tātou ki roto i tō tātou whare nei, a nā wai i tēka huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui mai ana tātou. Kia ora, ka pai.